ku na xikalavito laha hi lava ku bula na vona hi twanyana kantsongo hi timhaka ta xikolo lexi a tsakani um ku xikolo xa njhani na koho xiphiqo lexi nga koka xikolo lexi um ku nga va ku ri xiphiqo xa muxaka woyi xikalavito nhlekani nhlekani maxi mi njhani hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina hayi sweswi mi nga kombela ku twa hina mani ha mo hi mi twisa hi pfukile
hi khenseni inkomu xikalavito A- a- a- a- ni byeleni kantsongo hi leswi mi swi tivaka hi xikolo lexa tsakani eh eh, ku twala i nga ri ku na xiphiqo a hi sunguleni hi langutana i xikolo xa njhani xikolo lexa tsakani xikolo xa tsakani i xikolo lexi xi amukeleke e vana lava nga tsoniwa Eh, vutsoniwa lebyiwani byi angarhelekile van'wana a va koti ku dyondza swona eka mainstream lavan'wanyani u kuma ku vana na ti-physical disabilities se mm. swi tele van'wana i ti-chronic illnesses leti eka mainstream a va nge koti ku va va kota ku va attenda kahle oh, okay. se
va hlangana hlanganile hi swiyimo swo hambanahambana swa vona i i- i xikolo lexi nga njhani i- xi na switirhisiwa xa tirhiseka xi xi i xikolo lexi hi nga vulaka ku um xi xi le ka xiyimo xa kahle xa ku va xi ta kota ku xikolo fikelela lexi xi na ka xiyimo xi le ka xiyimo xa kahle swinene xi tshamiseke swinene xiphiqo xa kona ntsena i ndlela accessibility
xi le kwi xi le eti-r d p hala ndzhaku ka le tintswalo hospital loko mi ri r forty mi huma eaconhook ya mi kongoma ehoodspred e ya mi ta xi vona ka yo right hand side xi le henhlanyana gangeni swa ku xi sasekile lexa xa xa xa muakonyana ku nga na mihlovo ya va blue nyana le hi swona swona mi nga si fika ka patu lera ra open mi nga si fika ka patu lera open ma xi vona xi tshamiseke kahle xi saseke swilo swin'wanyana i ncini xi ndlaku ku xi nga fikeleleki xikolo lexi ko va ha patu kumbe ku endleka yini patu ra kona a ri fambeki uh, loko ku na mpfula ra a ku na ndlela a ku na ndlela eh vana lava ya ka laya va fambisiwa hi tibazi ta mfumo leti hi rhandzaka ku khensa ku va va provider hina vaaki va bushbuckridge mm. rhandza ku khensa swinene kambe loko mpfula yi nile vana lavawani a va koti ku ya exikolweni hi ku endlela yi va yi onhakile swi vula ku sweswi ku nga na mm. sweswi ku nga na covid swi va swi nyanya hi ku loko ku ri na lockdown a va yi exikolweni se ku engetela kwalaho loko patu ri nga fambeki a va a va yi xikolweni loko e mo a vaaki va ndhawu leyi nga kusuhani na xikolo va va pfukisa swin'wana kumbe i ti-frustrations ta ku e patu a ri fambeki kumbe njhani va pfala mapatu se hinkwaswo leswi vavisa vana lavawani va tsandzeka ku ya exikolweni ni vulavula sweswiwani lembe leriwani a va siya exikolweni heyi i mhaka ya yini i mhaka ya ku timpfula ti ne ngopfu kumbe ku na swin'wana timpfula ti ne ngopfu but a ri fambeki ku tlhandlekela vaaki tiko va le r d p va pfala na mapatu
ku ve loko loko loko ni languta hi patu leri mi nga hi nyika direction hi rona ku hava tiyindlu hi hala swi vula ku loko ko pfuriwa patu hi hala nkoveni ku hala ka r forty ri nga kota ku pfuna sweswo swi nga pfuna swinene hi ku loko ko pfuriwa patu leri yaka kona exikolweni straight mm. oh ni hleketa swa ku swilo swi nga va swi tshamisekile hi ku hambiloko um vaakatiko va plana ku pfala mapatu kwale ndzeni eti-r d p mm. a swi nge affecti evana lava tsundzukani swa ku vana lavawani eka ti-mainstream a va accommodatekanga van'wanyani hi mhaka ya intellectual disability va referiwe kolomu ya swikolweni swe swa special laha va fanekele va dyondzisiwa kona se sweswiwani va nga tshama kaya va yo vuyela ka zero leswi vavisaka swinene hina vatswari mm, na mi twisisa hi ku a ni ri mm. a ni ri ku na lava va dyondzaka hi ku nonoka swi hlwela se loko se mi tlheme xi pfala nkarhi wo leha xi vhe xi pfalela makumu yimani eh. ni khomele ni tani ni kombela loko swi koteka mi nga ha huweleli munhu mi nga khohloli mi nga vulavuli vito ra munhu mo wi hi amukela tatani khosa la um va masipala wa bush bakrichi tatani khosa enhlekani enhlekani mahaxi mi pfukeni
hi pfukile hi xeweta ndzi ka vayingiseri ha hi pfukile a khensa swinene mani xikolo lexi a xa tsakana a xi le ku dyondziweni hi ku ku ha a ku fikeleleki hi timhaka ta magondo na vaaki va masipala wa n'wehe va pfa va kavanyeta mi tiva yini n'wina hi hi xikolo lexi na ku fikeleleka kumbe ku ka ku nga fikeleli ka xona eh khensile muhaxi eh tlhela nakambe hi xeweta ni le ka vayingiseri na ku khensa nkarhi lowu hi nga nyikiwa wona i ntiyiso xiphiqo lexi nga koho endhawini ya tintswalo village mo ni kombisa muhaxi ku hikokwalaho ka timpfula ta matimba leti ha ku naka tindlela to tala la bushback ridge a ti fambeki na switarati swo tala a swi fambeki se tanihi masipala hi na nongonoko lowu hi nga le ka wona wa ku famba hi va hi lunghisa tindlela leti nga onhaka na switarata leswi nga onhaka hi ku pfunana na department ya public works roads and transport so ka nongonoko lowu hi tekele ngopfu nhlokweni tindlela leti hlanganisaka swikolo titliliniki eh na tin'wani tindhawu leti pfunaka vaakatiko kambe xiphiqo lexi nga kona eh eka ndhawu ya le r d p a tintswalo village Hi lexi, muhaxi, loko ku ta fika nkarhi wa ku va masipala a fanele a yisa nongonoko wa ku va a ya lunghisa tindlela a Tintswalo Village, ngopfungopfu yo ndlela leyi namuntlha hi vulavulaka hi yona yi endlaka swa ku vana lava xikolo xa Tsakani va nga koti ku va va fikelela exikolo lexiya, vaaki va ndhawu liya va kumeke va sungula ku va va pfala emapatu, va suka va pfala hofisi ya masipala a khonhuku laha loko na ku loko nkarhi wun'wanyana u lava ku ringeta ku tihlanganisa na vaaki lava a ku na loyi a tihumelerisaka ku lava ku va a hlangana na masipala va kota ku vona ku xiphiqo xi le kwini se leswi swi endle ku loko masipala a ta va a yise nongonoko lowu leti endhawini ya tinsolo village masipala a nga koti ku va a tirha na ku tlhela nakambe a chaviseteriwa hikuva ku va ku fanele ku yisiwa enhundzu ya masipala leyi a yi tirhisaka leswi nga endla ku masipala a nga koti ku fikelela ndhawu liya a tirha hi ku hetiseka swi vula ku yini la swi vula ku eh masipala i chava vaaki
a nga chava vaaki masipala muhaxi mm. kambe tsundzukeni ku masipala um i mfumo wa vanhu kumbe i mfumo hikokwalaho ka vanhu se lexi masipala a kombelaka xoka vaaki i ku vaaki a va tihumelerisi va tihlanganisa na masipala ndzi vula ku hambiloko va fikini kwale ofisi ka vhiki ra ku hela loko va fika va pfala tiofisi vurhangeri bya masipala byi tihumelerisa ku hava loyi a lavaka ku hlangana na vurhangeri bya masipala va huma hinkwavo va baleka ivi loko nongonoko wu yisiwa a tlhelweni ra tintswalo village na kwale tintswalo village a hi koti ku va hi va fikelela hikuva pfale emagondzo va tirhise swilo swo chavisa leswi va nga pfala magondzo hi swona mm, mm. ene vanhu lava eh, tanihi sweswi mi vulaka a va vuli ku hi hina vapheti hi vilerisiwa hi yini a ku na loyi a vulaka muhaxi ku mina ni pheti kumbe mina ni mani um xirilo xa mina hi lexi se leswi swi le ku vaviseni ka vaakatiko a swi vavisi vana va va va tsakani e-specialized school ntsena swi le ku vaviseni ka vaakatiko and swi endla ku na hina tanihi masipala swi va swi hi tikela swi endla onge vukorhokeri a byi le ku yeni ka vanhu yi ri hi ku vukorhokeri byi le ku yeni ka vanhu kambe i vanhu lava um ni ngo va vita ku kumbe i ti-hooligangs kumbe i yini hi ku a va le ku ti humeleriseni um lava endlaka swilo leswi hinkwaswo a swi koteki ku kumbexani mi nga lava ku pfuniwa ka va xiphorisa i- ivi mi mi ringeta ku pfula patu hi vona ku kumbexani loko ri pfuriwile i vamani va nga ta ya va ya ri pfala ivi lava va pfalaka va khomiwa loko ri ku va khomiwa kumbe swi ta- kumbe va ta ze va vula ku va lava yini i ntiyiso mahaxi vurhangeri wu le ku byi languseni sweswo ni nga tlhela ni kombisa ku Handle ka yona ndlela yele hi vulavulaka hi yona, masipala u ringetile ku va a pfula an alternative road leyi na yo yi nga tlhela yi ya futhi ya pfariwa, leswi vulaka ku sweswi eh, masipala kumbe vurhangeri bya masipala byi tshame hansi byi langutisa ku swi ngono eh, byi tshingeta eh, tiphati hinkwato phati ya Department of Education ya xiphorisa eh, Public Works ku tshamiwa hansi ku langutiwa ku ndlela leyi yantswaka ku yisa mahlweni ku va vana va xikolo na na na tiko ra ra tintswalo village va pfuneka ku nga va ku ri yini tanihileswi n'wi vulaka ku swi nga ha fikisa na ku va ku va van'wani va khomiwa yi khomeni kwalano khoza na n'we mi nga ha khohloli na ku tlhelelanyana ka ntsongo ka ka mhani laha e, e, e, e, mhani xikalavito n'wina mi mi mi wela mi wela kwihi ka mhaka leyiwani mi muaki wa le wa le tintswalo rdp mina ni kumbe mu muaki wa le bushbuck ridge loyi a rhandzaka ku vona n'wana un'wana na un'wana hambi ku ri u tsoniwile Mm. a va a kuma e ti-rights ta yena a nyikiwa leswi swi faneleke ku nyikiwa yena ni mi vutisa xivutiso lexi hi mhaka ya ku ni mi vutisa xivutiso lexi hi mhaka ya ku hi lava ku tiva ku se i vamani lava va va pfalelaka kumbe xana ni nyikeni matimunyana ya xikolo lexi loko ku ri ku ma swi tiva exikalavito ku vaaki va yimani nyana yimani nyana yimani nyana yimani nyana loko a ni ku mi nyika matimu ya xikolo lexi ku xikolo lexiwani laha xi nga koho e vaaki lava va nga koho kwala kaya va xi tirhisake kumbe va xi lavake kumbe va vilerisiwa hi ku vo va ha xin'wana xikolo kumbe ku na swin'wana mi nga va ku mi swi tiva hi xikolo lexi xikolo lexi lexi ni swi tivisaka xiswona i ku va xi amukela evana hinkwavo lava bushbuck ridge district ku ya hi xi-education oh okay e e e Bohlabela district hinkwayo mm. leswi vulaka swa ku a ku va vana ntsena lava tintswalo village kumbe va le RDP ntsena kumbe va Akhonuku ntsena mm. swi teka vana va le hansi le e e va ri le kwini le Mkhuhlu hinkwayo ndhawu leyi hinkwayo va Belfast va Belfast le hansi le Hluvukani le hansi le se hinkwavo vakokwala se ku affecteka e vanhu lava hinkwavo ene mind you vana lavawani van'wani va vona a va ri makaya ku sukela hi mhaka ya disability ya vona se a va se kuma e chance na opportunity ya ku va va dyondzisiwa se laniwani hi kona lava faneleke at least va kuma ntokoto wa ku dyondza na ku dyondzisiwa ku ya hi leswi vona va kotaka swona ene leswi hinkwaswo a swi endleki swona hikwalaho ka ti-problems leti nga kona hala Oh, na mitwa na mitwa na mitwa mani ene ene vaaki va muxaka lowu va va va va va laveka yi va ni tlhelela ka khosa khosa se hi ta ndisa ku yini ku ya mahlweni mi nga ku yini n'we mi kombela yini ka vaaki va va va va tintswalo mi mi ri mi ka mutswari lowu a vilerisiwaka hi ku la ku vona vana va kha va dyondza eh mi mi mi ri yini ka ka ka vona kumbexana mi nga se hlamula yi mani ni twa muyingiseri loyi nhlekani inhle kanti bothetho minjani epfukile minjani epfukile mi rini wena um a ni la ku vulavula le ya xikolo xa le dzakana e vabuti ya lava vulavulaka hi mhaka ya masipala ku masipala u tisa vukorhokeri vanhwini u le ku hembeni ka mavulu swilo sweswi a swi vulavulaka hinkwaswo a swi kona
a ni mi twisisi- a ni mi twi- vanhu va- va pfala patu va pfalela yini
va pfalela ku ri va ta kota ku lunghisa mapatu ya ku ya tsakana
va ta ma lunghisa ku yini mi kha mi pfarini
ale loko va ya ka masipala va va complaina ku patu ra le tsakana ri fambeki a va- masipala a nga hlamuli Eh. e se va va vaakatiko va kombisa ku vilela ku ri va kombela ku lunghiseliwa patu ra ku vana va ya xikolweni e e se loko va ku va lunghisa ivi mi tlhe mi ri pfala
ku ri pfaliwa hi lava attention na ku va kota ku ri masipala a yehla ya vanhwini a ya twisisa xirilo xa vanhu e kambe kambe xiphiqo sweswiwani i ku patu a ri fambeki va ri va loko va lava ku tatisa vukorhokeri byebyo va lava ku kholela patu rero kumbe ku ndla ku ri fambeka va va siveriwa se leswin'wana n'we mi lavaka ku vataka i vamani lava va va lavaka ku yini na koho mina komit mm.
a va siveriwi hi munhu vanhu yalaha va le ku endleni ka mavula patu ri khurheliwa loko ku ri na nkosi loko nga ri na nkosi a va khurheli patu that's why vaakatiko se va kombisa ku vilela ku va lava ku pfuniwa patu rero se leswi va lavaka ku pfuniwa hi patu leri swi vula ku xikolo xi nga dyondziwi lembe hinkwaro very mahemba khosa eh muhaxi ni ni n'wi twini miyingiseri ni kombela ku tlhela ni kombisa nakambe ku swi tikomba onge um xiphiqokulu a hi mhaka patu ra ku nghena xikolweni xa tsakani swi ri i patu leri nga koho ra ra main road leri hundzaka kwala tintswalo village se lexi xi kombelaka tanihi masipala ka vaakatiko i ku a va pfumeleli masipala a nghena a ri gravhela tindlela leti nga onhaka tanihi xintshunxo xa nkarhinyana kambe muhaxi xintshunxo xa nkarhi wo leha hi lexi e pati leri vulavulaka hi rona i pati leri sukaka ndhawu leyi va ngo hi le bridgeway ri famba hi le ndzhaku ka xibedhlele ri ya ra humela hansi a open gate kwala tintswalo village yes. se tanihi masipala ka nangonoko lowu wa hina wa wa i d p Patu leri ri koho ri hoxiwile la ri nga ta nghena ka the new financial year ya 20 ya 2021 2022 yi nga na budget ya 6 million la hi vulavulaka hi ku ri rehabilitator epatu leri ya vaaki va rilaka hi rona namuntlha kambe ku va evana lavaya va va- va tsa- va tsakani va kota ku va va dyondza na vaaki va kota ku va va famba a va hi pfumeleli tanihi masipala ya ya nghena hi ri- hi rigravhela mapatu lama nga onhaka na switarata leswi nga onhaka hi ku a hi tiko ra tintsolo village ntse- ntsena ri nga vaviseka nongonoko lowu leyini hi fanele hi endla ivi hi hundza hi ya ka tin'wani tindhawu Mm. hi ya hi ya kota ku lunghisa se Mm. loko vaakatiko va nga pfumeli ku masipala a nghena va vula ku masipala um i lulamisa tindlela loko ku ri na nkosi i ntiyiso tindlela ta lulamisiwa loko ku ri na nkosi hikuva ku fanele ku va ku fambeka ngopfungopfu swi ya hi ku nkosi wu le kwini loko ku ri ku xitarati xexi nkosi wu nga ka wa xi fambeki i mpela ya khulela kambe ka nkarhi wa sweswi xihoxo a xi na vona vanhu a xi na masipala i ntumbuluko lowu nga endla leswi hi vulavulaka hi swona hi ka swona mm, mm, se mm. ka vaakatiko ku a va pfumeleli team leyi nga koho ya masipala leyi katsaka na public works ku a va ngheni la mintini vaaka eh, emasipala a va lunghisela vaakatiko evutomi bya siku na siku byi ta kota ku ya mahlweni um hi ndlela leyi faneleke ni mi tweli khoza ni khensile swinene eh, xitiviso xoxolexo hi ta va hi- sweswi hi nga swi kandziyisa hi ta swi twa ku 2021 ku ya 2022 ri ndliwile patu leri yake kambe hi khensile swinene nkarhi wa n'wina khoza hi khensile muhaxi na vaakatiko a va lehisi timbilu va xixima na timfanelo ta van'wanyana vanhu inkomu I- inkomo inkomo swinene eh mani n'wina mi hetisela mi ku yini ahe mani o lava ni nga sala na vo i khoza i khosa oh no hayi eh ni khensile swinene khosa ni khensile swinene swi vula ku mhani lava va eh, va vuye na vona eh, ri ri va tsema kambe mhaka yikulu yi twaka rini na ku pfumela ku eh ta va hi swi twile ku ku endleka yini ku ta endleka yini ku ya emahlweni hawu eh bela mavoko i n'wina hala a eh a tintswalo village veri ku ta patu leriya ri ri koho ka mpimanyeto ku ri ta langutiwa ra kusuka le a bridgeway le eh makona le henhla le bridgeway eh, i nga si fika a a fet college liya ma yi vona okay sweswo vanhu va lava na ku tshunelela masipala lo na ku tshunela a ta vulavula na community a nga tshuneli sweswiwani ku votiwe va ku ku ku ku ku humesiwe khanselara leyi a yi ri koho ya ya ya bushbuck ridge resident association ku cheliwa khanselara ya anc because of swilo a swi nga ri ku fambeni hi ku ya hi voho mara since hi vone ku ri anc yi ri koho yi karhi yi rhana ndhawu leyi na project na yin'we ya ku nghena laha yi ta tirha a yi nga ri kona mara since ku ve na na na na na na na na le ya ya ya ya ya bra ya bushbacrisy resident association ti-project ti nghenini vanhu va tirhiwile ene va qachiwa hi hi ku ya hi hi nani hi nawu va thosisiwa ka ANC vanhu vo landziwa makaya va fika va nghena va tirha a hi ntiyiso swi leswi va swi vulavulaka vanhu va ANC
vanhu all right loko mi tiyimisela ku hlamula hlamulani hikwalo hi le ka 015 297